Matteu sar minn ikun qed jipprova jonqos fil-weight tiegħu. Huwa daqshekk importanti l-cardio jew forsi it's a bit overrated bħal meta jgħidu huwa importanti li trid tagħmel il-cardio jekk inti trid ċertu weight loss? Very good question.
Mela, il-cardio huwa importanti imma Mhux kif tradizzjonalment jifhmuh ħafna nies bħal pereżempju irrid noqgħod fuq it-treadmill jew fuq xi airwalker, illi jista' jkun tedjanti ħafna għal ħafna nies. Ħafna mill-iġrieħa jkunu qatgħu qalbhom qabel ikunu ħa jibdew jagħmlu xi ħaġa. U għandek ħafna nies li għandhom xi treadmill li spiċċa spalliera d-dar, pereżempju, idendlu l-ħwejjeġ magħha flok ma jużawha, u ma ntihomx tort u nifhem għax jekk oġġett ma jogħġbokx, ma jgħoddx għalik. Għandek min jgħidlek, dak huwa l-aħjar ħin għalija għax waqt li qed nara t-television, waqt li nara ħajġieha pereżempju, qed nimxi Fuq it-tredmi. Great. Issa, il-maġġoranza però ma tantx tgħodd għalihom. Il-cardiovascular exercises jgħidulhom Marika, m'hemmx għalfejn ikunu, kif qed ngħidu, fuq xi apparat partikolari. Mela jekk jiena l-mod tal-kelma bejn exercise u ieħor, flok ma qbadt il-mobile u qbadt niskrollja jew inċempel, strieħajt ftit u mhux ħafna, mela pereżempju ħallejt 30 sekonda, minuta, B'exercise ieħor, qed inżomm il-qalb għaddejja, qed ngħolli r-rata kemm tħabbat il-qalb u qed ngħolli anke n-temperatura tal-ġisem, mela dak huwa tip ta' eżerċizzju ta' cardiovascular jgħidulu, jiġifieri cardio exercise, illi jiena nista' nagħmlu mingħajr ma noqgħod bażikament fuq it-treadmill. Jiġifieri, anke l-ħin ta' bejn exercise u ieħor diġà huwa tajjeb. Issa, Iktar ma jkunu exercises illi qed jużaw muscles differenti tal-ġisem, aktar jiena ħa nżomm il-heart rate għoli. Xorta, xorta tħabbat, eżatt. Eżatt. Mela per eżempju għal mod tal-kelma dawk li jgħidulhom squats, illi dan qisu l-moviment, nistgħu anke nagħmluh b'mod sempliċi ta' fejn jiena qed npoġġi u nerġa' nqum, tajjeb, sempliċi immens, jiena diġà qed nuża muscles ikbar f'saqajja milli l-bqija tal-ġisem, allura. Xorta tolli il-heart rate u mhux qed tiġri, mhux qed taqbeż, tagħmel affarijiet li tgħid. Jiena għal ħames minuti għajjajt. Għal-bidu jista' jkun tajja għal ħames minuti mhux problema, imma nistgħu mbagħad eżempju noħdu għal livell ieħor li jien għamilt squat u malli tlajt, per eżempju tellajt idejja wkoll, mela iktar ma il-ġisem qed jippompja dem għal muscles differenti fl-istess ħin, iktar naturalment jipprova jlaħħaq miegħi. Biex inġib każ esaġerat ħalli dak li jkun anka jifimni daqsxejn iktar. Meta naraw l-Olympics, tara dawn l-atleti pereżempju f'għaxar sekondi jiġrulek ġirja minn hawn s'hemm f'għaxar sekondi biss u jkunu ħa jmutu wara. Mela mhux kemm indumu nagħmluh, imma x'qed nagħmlu f'dak il-ħin. U dak l-appell tiegħi. Ma noqogħdux niffissaw illi ma tantx għandi ħin, imma ħa nsaqsi mistoqsija aħjar. F'dak il-ħin li għandi, kif se nagħmel? Kif ħan utilizzah?
Dik l-importanti.
Illa xim aħjar aħjar tgħid għamilt kwarta u għamilt kwarta exercises bat bat speċi rutina milli tgħid isma' għandi nofsija u bħal meta inti bej exercise u ieħor noqgħod nieqaf nipoġġi fuq is-sufa not mobile U ħakkun daqsxejn kontroversjali, Marika, ta' illi jien nażżarda ngħid aħjar pereżempju kwarta nofs siegħa erba' darbiet fil-ġimgħa milli siegħa u nofs xi darba fil-ġimgħa. Għax aħna apparti l-benefiċċji għat-tul ta' żmien. Ikollok ovvjament il-konsistenza u l-pattern. Eżatt, għax għandek min jgħid mela jien għandi siegħa u nofs, imma jekk dik is-siegħa u nofs nifirduha, nifirxuha matul il-ġimgħa. Ma nistax indaħħalhom siegħa u nofs u jien nargumenta illi inti jekk qed tagħmel eżempju nofs siegħa tliet darbiet erba' fil-ġimgħa, In between, qed tilħaq tistrieħ, il-ħin mhux qed tarah twil ħafna, qed tkun iktar motivat għax ma tgħid min jaf meta ħa nispiċċa, qgħod niċċekkja l-ħin il-ħin kollu, f'na nisejdu lil nofsi qed tir, qas nara kif taret, ġifieri anke mentalment biex inżommuha normalment aħjar ftit u spiss milli ħafna u rari. Ġuri important pa meta din inti Mattejus illi meta qed nagħmlu l-exercises aħna nħossu illi l-heart rate tagħna taċċellera ħanejdu hekk. Ġifieri hemmhekk inkunu qed ngħidu sma' aħna tagħmlu l-exercise kif suppost. U kif ngħidu dejjem jiena inti Marika, aħna qed nitkellmu b'mod ġenerali għal xi kull poplu, f'każ ta' issues ta' qalb tkellem għal kardjologu tiegħek. Jew ċertu kondizzjonijiet. Ġifieri mhux qed ngħidu l kulħadd l-aħjar jolli l-ħart li ta' xemmin anzi importanti qod attent li ma jolliex ma dawk huma każijiet speċifiċi. Imma meta aħna qed nippruvaw nonqsu fil-da tagħna l-importanti li l-exercises li nagħmlu nkunu qed inħossuna li jisma'. Eżatt, ma wara dal-exercise qalbi. Fil-fatt, sempliċi ħafna, biex inkun naf jekk hux intensiv biżejjed, ngħid jiena nista' nżomm konversazzjoni jekk jiena u inti. Infatti darba għedna, inti ma tistax tkun qed tiġri u tagħmel u titkellem ma' ħaddieħor, qed titkellem inti x'qed tagħmel effort biżejjed. Dik dawra bil-kelb